Majo, dann begréisse mer Iech an soen Iech Merci, datt Der op eis Invitatioun reagéiert hutt an op eis Pressekonferenz vun der Sektioun déi Lénk Lëtzebuerg Stad ewe komm sidd. Eng Pressekonferenz déi mer ageruff hunn suite un de Gemengewalen natierlech. An zum engem Deel wäert ech Iech dann elo kuerz den Oflaf erklären. Also mir fänken dann un mam David Wagner, deen wäert eng Analyse vun den Wahlen maachen, plus och eng Stellungnahm zum Accord de coalition vun der DP, déi Gréng, Stad maachen. Suite um David Wagner wäert den Guy Fëth dann eng Interventioun maachen, wou en am Fong geholl wäert op e puer konkret Beispiller weisen, datt et relativ vill Contradictione ginn am Rapport vum Accord de coalition an dem Projet Ban de Gasperi. Dono wäert dann de Justin Turpel am Fong geholl nach e bëssen drop agoen, wat eis Demarchen wäerte sinn um Niveau da vun déi Lénk, Stad Lëtzebuerg an am Gemengerot. Wat wichteg ass och ze betounen, dat ass also, den David Wagner an Justin Turpel als allen zwee Éischtgewielten wäerten dann de Mandat ufänken an am Prinzip vum Rotatiounsprinzip am bei der Lénker wäert dann Duerno, no dräi Joer, de Guy Foetz an ech de Mandat iwwerhuelen. Sou, dann giff ech dann elo d'Wuert direkt dem David Wagner ginn. Bien, merci. Jo, wéi Der, wéi mer all festgestallt hunn, den néngten Oktober, de leschten néngten Oktober, den Dag vun de Wahlen, hunn déi Lénk en, relativ staarke Wahlresultat erziilt, hei an der Stad, mee uechter d'ganzt Land u sech, iwwerall do wou mir kandidéiert hunn. An an der Stad si mer zum groussen Erstaune vu villen, vläicht och e bësse vun eis selwer, mat zwee Sëtz an de Gemengerot erakomm, wou mir virdrun guer kee Sëtz haten. ausser an der Legislatur tëschent 1999 an 2005, wou mer mat engem Sëtz vertruede waren. Ech mengen, dat Éischt, wat ee ka soen, dat ass, datt ab deem Zäitpunkt un ass déi Lénk keng Randerscheinung méi. Mir hu mat zwee Sëtz e kloert politescht Mandat krut. An natierlech seet ëmmer, versicht ëmmer all Partei vläit ze soen, sech als eenzeg Gewënner duerzestellen. Mee ech menge wann een wierklech objektiv kuckt, si mir ganz kloer Gewënner bei dëse Wahlen an zemools an der Stad. D'DP huet ee Sëtz verluer, déi Gréng stagnéieren u sech, vläit och well si sech neutraliséieren, zwou Tendenzen sech neutraliséieren, eng Tendenz jo, positiv war fir déi Geréng, fir d'Partei oder als Beweegung oder als politesch Stréimung, ass hinnen zegutt komm. Dat huet ee gesinn, quasi iwwerall am Land. Mee anerersäits hei an der Stad, a mir hunn hei och e puer Grafiken, do kënnt Der dat och vläicht e bësse gesinn, an der Stad hunn déi Mandatsträger an haaptsächlech d'Schäffen, déi zwee Schäffen, déi austriedend Schäffen, François Bausch a Viviane Loschetter, ganz staark u Stëmmen agebiisst, also ganz vill Stëmme verluer, wat warscheinlech dann och dann déi Stagnatioun e bëssen erkläert, datt se u sech bei 5 Sëtz bliwwe sinn, wat jo och awer eppes heescht, datt déi haapt gréng Mandatairen u sech schlecht ofgeschnidden hunn. D'CSV huet verluer, wat mengen ech wéineg Leit erstaunt, wann ee kuckt d'Qualitéit vun hirer, well se nach ëmmer net verstanen hunn, datt se an der Positioun waren, wéi se dat och domadder guer net kënne liewen. D'LSAP huet stagnéiert, lit verbessert, an d'ADR huet u sech och, kënnt u sech och net richteg weider. Mir hunn eise Score, eise Score u sech par rapport zu den leschte Wahlen an der Stad méi wéi verduebelt, an dat ass e politescht Signal. Et ass och interessant ze gesinn, datt een, jee no Quartier an der Stad, huet ee wierklech ganz héich Resultater, iwwer 8 Prozent a gewësse Quartieren. Dummeldeng ass, mengen ech, dee Quartier, wou mer am héchste sinn. Et ass ëmmer interessant ze gesinn och, wéi Leit a Quartiere wielen, quitte datt d'Quartieren och heterogen sinn. Ech mengen, et däerf een awer och net d'Konklusioun dorauser zéien, an dat gëllt fir all Partei, datt een eng klientelistesch Approche do giff Quartier pro Quartier hunn, mee et seet vläicht och eppes aus iwwer eng Partie vun Zonen oder Quartieren an der Stad, un déi vläit och manner geduecht gouf, an dat sinn och zum Beispill den Norde vun der Stad oder d'Faubourgen zum Beispill, also dat seet schonn eppes aus, datt net alles ëmmer am Botter ass. Mir haten eis als Zil souwisou ëmmer geluecht eis zolidd z'implantéieren iwwert de Süden eraus als déi Lénk. Dat ass eis elo gelongen. Mir hu ganz kloer den Usproch, eng Partei ze sinn, déi sech uecht dat ganz Land implantéiert. An elo an der Stad ass dat eis gelongen, am Zentrum dann eben och. Dat ass eng Tatsaach. Wat och interessant ass ze gesinn, dat ass, datt iwwerall, wou mer kandidéiert hunn, an d'ADR zum Beispill och, hu mer d'ADR iwwerholl. Dat heescht eppes. Dat heescht, datt eng Partei, déi op sozialen Aspekter, op demokrateschen Aspekter, op ökologeschen Aspekter sech konzentréiert an déi an de Virdergrond stellt, an net esou wéi d'ADR vläit de Leit wëllt Angscht maache mat identitären Aspekter, mat Sécherheetsproblemer, déi Iwwerdriwwe sinn, Lëtzebuerg ass keng Favela zu Rio, dat däerf een och net vergiessen, an d'Leit verspieren dat jo och esou, an datt och quasi e bësse mat enger gewëssener Xenophobie gespillt gëtt, datt dat u sech och, datt do kee richtege Bezuch existéiert mat de Realitéite vläicht och a mat de Suerge vun der Bevëlkerung. An dofir menge mer och, datt, wann ee seriö sozial Aspekter an ökologesch Aspekter an de Virdergrond stellt, datt dat wierklech eppes mat de Suergen a mat den Hoffnungen och vun de Leit verbonnen ass. Wat de ganze lénke Spektrum och ubelaangt, e bëssen, also lénke Spektrum iwwert déi Lénk eraus, och wann een d'LSAP mat abezitt, Déi Gréng zum Deel, well si wësse jo selwer och net ëmmer, wéi se sech situéiere sollen. Mee mir kommen, mir ginn dovunner eraus, datt en Deel dovun awer zur Gauche gehéiert. Da kann een awer soen, datt déi Lénk elo an där neier Situatioun u sech e gudden Drëttel oder en Drëttel vun der Gauche ausmécht hei zu Lëtzebuerg. Dat ass en neit Kräftverhältnes innerhalb vun der Lëtzebuerger Lénker, e Kräftverhältnes, wat ausbaubar ass. wat mer och wëllen ausbauen a wat een net däerf aus den Aen verléieren. Ech mengen och, et wier falsch ze soen, datt eise Wahlerfolleg, wéi verschidde Leit dat mengen, strikt mat der aktueller Faillite vum neoliberale kapitalistische System ze dinn hätt, well esou Parallele kann een net zéien. Déi funktionéiert och net onbedéngt an all Land an Europa. Ech mengen, dat huet och wierklech domadder ze dinn, datt mir et fäerdegbruet hunn, als éierlech Kraaft do ze stoen, déi hir Kritiken an och hir Virschléi sech net u gewësse Mouden an Tendenzen upasst an net permanent op de Sondagë kuckt, wat ee muss denken, also Politique politicienne misst maachen. Dat hu mer ni gemaach an ech mengen, Dat gëtt och geéiert. Mir sinn och net just während Wahlkämpf präsent an aktiv. Mir hate jo och nach Campagnë, permanent thematesch Campagnen, mat eise Mëttelen, déi heiansdo bescheide sinn, déi mer versichen am beschten anzesetzen, ware mer och dann eeben ausserhalb vum Wahlkampf aktiv. Mir sinn eng militant Organisatioun, wäerten dat och nach weider ausbauen. A mir mengen och net, datt et eng politesch Routine soll ginn. Dat heescht, elo nodeems mir mat zwee Sëtz an de Gemengerot erakomm sinn, soe mir net, Uff, 't ass eriwwer, mee soe, Jett, elo geet et lass! An ech mengen, och de Justin wäert dorobber agoen. Also de Vott fir déi Lénk ass e Vott d'adhésion, dat ass ganz kloer. An deen huet mat eisen Haaptprioritéiten ze dinn, déi mer och gesat haten während dem Wahlkampf. an déi weiderhi Prioritéite wäerte bleiwen, de Logement, d'Demokratie, d'ëffentlech Déngschtleeschtungen, d'Energie, d'Ekologie, dat ass alles mateneen verbonnen, ganz wichteg och eis Waasserpolitik, déi Ëmwelt a Soziales matenee verbënnt, well mir sinn der Meenung, datt ee Sozial an Ëmwelt muss matenee verbannen, grad an dësen Zäiten, wou Demokratie a sozial Rechter beschnidde ginn. Mir mengen och, datt grad eist Engagement a Froen wéi de Logement oder d'Energie aner Parteien vläit och e bëssen inspiréiert hunn, esou wéi déi Gréng, wann een e bëssen am Koalitiounsaccord kuckt, well se sech och e bësse méi Mam Logement beschäftegen. Mee leider musse mer feststellen, datt mer se awer net genuch inspiréiert hunn oder op jiddwer Fall wollte se net genuch an déi Richtung goen. Dofir, mir hunn eis jo och Zäit geholl iwwert de Weekend elo dee Koalitionsaccord eng Kéier ze kucken, ze analyséieren, ze studéieren a fir fir d'éischt mol déi grouss Linnen och do erauszezéien. An wat mer musse soen, dat ass, datt mer ganz, ganz, ganz staark enttäuscht Sinn vun deem Koalitionsofkommes. Mir sinn och bereet awer ze soen, datt gewësse Punkten interessant sinn, zum Beispill datt de Schäfferot blo-gréng wäert op d'Videoskameraen, op der totaler Iwwerwaachungspolitik wëllt dogéint ukämpfen, dogéint goen. Do wäerten se och wahrscheinlech eng staark Ausernanersetzung hu mam Innenminister, deen Alles wëllt flikéieren. Mee bon, dat ass eng Saach, déi mir begréissen. A mir ënnerstëtzen och all Initiativ, fir individuell Fräiheeten ze verteidegen an auszebauen. An dat ass eng positiv Saach, dat gi mer och zou. An dat ass gutt. Mee de Rescht ass wierklech eng grouss Enttäuschung. Dat ass eng Aart business as usual, wann een dat esou wëll. Si si déi selwecht Majoritéit. féiert plus ou moins déi selwecht Politik. An de Problem ass jo och deen, datt grad an deene wichtegen Aspekter wéi de Logement, wat jo wierklech e Problem ass, an et mierkt een och, datt grad op deen Aspekt de Schäfferot seet, mir wäerten, oder d'Majoritéit seet, mir wäerte méi maachen, mee mir stelle fest, datt et trotzdeem ganz vag ass, et ass näischt chiffréiert, gesäit een och keng richteg Strategie an der Logementspolitik derhannert. Et weess een net ganz genau, ganz konkret, wéivill d'Gemeng wäert bauten, wéivill Mietkauf wäert entstoen, wéivill Sozialwunnengen sollen entstoen. An dat ass immens wichteg, oder misst ee wéinstens wëssen, D'Gemeng misst sech wéinstens strategesch Linne festleeën, fir ze soen, mir brauche sou vill an esou vill, well dat och en Impakt wäert op de private Marché hunn, well dorëms geet et jo och, datt een d'Logik vum private Marché brécht. Et ass guer näischt. Also et sinn Intentiounen, gëtt gesot, well jiddereen hei am Land weess, datt een do eppes muss maachen, mee et ass wierklech ganz, ganz vague. Wann een och kuckt an engem anere Kapitel, wat d'Sozialpolitik ubelaangt, ech mengen, dat ass den néngte Kapitel, dat ass och ënnerdeelt, do mierkt een och, datt wierklech ausser pragmatesch Léisungen, wéi zum Beispill verschidde Servicer zesummenzebréngen an enger Direktioun a sou weider, datt mer net richteg gesinn, wou och do déi grouss déi grouss Fortschrëtter missten entstoen. Zum Beispill, mir waren der Meenung, mir hunn dat jo och gemaach, wou mir zu Esch an der Koalitioun waren deemools, mam Här Dar Hoffmann hu mer déi Assises sociales initiéiert, datt een och reegelméisseg mat der Zivilgesellschaft, mat Acteuren, déi um Terrain schaffen a sou weider, datt ee reegelméisseg sech trefft, kuckt, wat um soziale Plang leeft a wat d'Conclusioune sinn a wat fir eng Mesuren ee soll huelen. Esou Saache kann een nach weider ausbauen, esouguer nach méi intensiv maachen. An do mierkt een, datt net immens vill an déi Richtung geet. Et héiert een och ganz wéineg iwwer d'Taxepolitik, d'Waasserpolitik justement och, well dat ass jo och en Aspekt vu sozialer Politik, wou mir jo och der Meenung waren, datt ee misst gewëssenen Undeel gratis hunn, en aneren normale Präis an dono ëmmer méi deier fir déi Leit, déi iwwerdreiwe mam Waasserkonsum. Mee fir sécherzestellen, datt jiddereen Accès huet u Waasser fir seng Grondbedürfnesser z'erfëllen, do fënnt een och guer näischt. Also do geet et, do ass et och net ganz interessant. An u sech déi ganz Finanzpolitik u sech, déi gëtt weiderhin ënnert dem Bléckwénkel vun der Rigueur gefouert. d'Astellungspolitik jo och vun der Stad ënnert dem Bléckwénkel vun der Rigueur. Do mierkt een och, datt deen Accord wierklech ganz kloer d'Handschrëft vun zwou liberale Parteien dréit. Dat schwätzt zwar fir d'DP, mee ech mengen net, datt et fir déi Gréng schwätzt. De Volet Demokratie ass awer och relativ enttäuschend, grad well mer och nach do zwou Parteien, der Majoritéit sëtzen hunn, déi vun Demokratie schwätzen, ausser Consultatioun, wat schonn ëmmer schonn e bësse bedriwwe ginn ass, ausser Consultatioun gesi mer jo net vill, gesi mer net richteg, inwiefern d'Demokratie ausgebaut gëtt. D'Sëtzunge vum Schäffe vum Gemengerot wäerten retransmettéiert ginn iwwer Internet, wat eng gutt Saach ass. Also et ass ganz ok. Berichter solle méi ëffentlech gemaach ginn, dat begréisse mer awer och. Mee mir sinn awer och weiderhin der Meenung, datt d'Demokratie, dat ass och eng Fro net just vu Consultatioun, mee och vu Matentscheedungsrechter Ausbauen fir d'Bierger. D'Bierger mussen kënnen matentscheeden an och zemools bei gréissere Projeten, de Guy Foetz wäert och e bëssen dorobber agoen, bei gréissere Projeten, Aménagementsprojeten, do mussen d'Bierger an och aner Associatiounen kënnen agebonne ginn a si mussen och richteg Muecht kréien. Mir wäerten och an nächster Zäit. mat engem Demokratieplang kommen, dee mer méi, wou mer méi wëllen an den Detailer goen, wéi een och Demokratie weider kann beliewen. Mee do vun der Säit vu DP a Gréng ass do net vill z'erwaarden. Mir denken och, datt et vläit interessant wier, dat ass vläit en Denkustouss, mir sinn och der Meenung, datt vläit ee kéint méi a Richtung goen och fir de Lien tëschent der Bevëlkerung an hire gewieltene Vertrieder e bëssen ze stäerken. Do ginn et e puer Proposen. Zum Beispill si mir der Meenung, Dir wësst jo, datt normalerweis politesch Gruppéierunge kréien e Lokal iergendwou an der Stad. Mir wëssen nach net ganz genau, wéi dat wäert ausgesinn. Mir sinn der Meenung, et wier vläicht méi intelligent a méi einfach fir jiddereen, vläicht och souguer méi bëlleg, wann déi verschidde Formatiounen kéinten um Knuedler selwer e Lokal hunn, och déi vun der Oppositioun, fir datt och d'Bierger, déi wëlle mat Vertrieder vun der Oppositioun, vum ganze Gemengerot schwätzen a si wëllen net onbedéngt, mat de Cheffe schwätzen, aus verschiddenen Ursaachen, datt se déi vill méi einfach kënnen do begéinen, wann een och Permanencë kann assuréieren, natierlech zu gewëssen Auerzäiten. Ech mengen, dat wier e Plus fir jiddereen, fir d'Aarbecht vun de Gemengeréit an och fir de Kontakt mat der Bevëlkerung. Dat ass en Denkustoss a mir hoffen, datt dat vläit nach betruecht gi wier. An nach eng Saach, a mir mierken och, datt am Koalitiounsvertrag nach weiderhi gréisser Aménagementsprojete geplangt sinn oder weidergefouert ginn. Et gëtt och vum Banc de Gaasperech geschwat. Guy Foetz wäert och dorobber agoen, well do mierkt ee erëm eng Kéier, datt et staark zu staarke Kontradiktioune kënnt tëschent dat, wat ee wëllt, Wann ee seet, wëllt een de klenge Commerce ënnerstëtzen an baut een en Auchan dohinner, wann ee seet, et mécht een alles am Interesse vun der Bevëlkerung, vun der Ekologie, a schlussendlech stellt ee sech d'Fro, ween decidéiert, net just beim Bann Gaasperech, mee iwwerhaapt bei aner Amenagementspläng, ween decidéiert, grouss Promoteuren oder d'Bevëlkerung? An dat ass e Problem, mengen ech, do, mat där Logik brécht D'Majoritéit, DP, Gréng, guer net, an dat mécht eis, bréngt eis gréisser Suergen. De Guy Foetz wäert och méi konkret dorobber agoen.
Voilà, ech wollt un dem Beispill vum Banc de Gasperich weisen, wat d'Kontradiktiounen sinn tëschent deem, wat déi zwee Koalitiounspartner, DP an déi Gréng, soen a schreiwen, an deem, wat an der Wierklechkeet geschitt. E puer allgemeng Feststellungen zum Ufank, Déi gréng schwätzen vun der endlecher Natur, si verlaangen eng nohalteg Politik. Gläichzäiteg si se am Schäfferot dermat beschäftegt a si loossen et zou, datt ënnert der Direktioun vun engem private Promoteur, deemselwechten wéi deen zu Léiweng, de ganze Süde vun der Stad zougebaut a verbraucht gëtt. Déi gréng schwätze vun Naturschutz an ignoréiere gläichzäiteg de Risiko, datt en Desaster geschitt am Kader vun der Nappe phréatique. DP an déi gréng annoncéiere grouss Logementspläng a brauchen hei masseweis Terrainen op. Dat ass jo wierklech den Necplus ultra vun deem wat endlech ass. Mir hunn net méi Terrain zur Verfügung, an dat fir e gigantesche Geschäftszentrum, am Süde vun der Stad ze lokaliséieren. DP an déi Gréng, déi soen, si wieren informativ an demokratesch, a gläichzäiteg halen se wesentlech Informatiounen zréck a setze mam Briecheisen eng Politik duerch, déi d'Liewensqualitéit vun de Leit hei an dësem Quartier an doriwwer eraus massiv reduzéiert. Ech ginn e puer Beispiller am Kader vun deem, wat am Koalitiounsofkommes elo steet, an ech vergläiche mat der Realitéit. Am Koalitiounsofkommes steet zum Beispill, Finaliser le plan d'aménagement général en coordonnant les différents plans qui le composent, le plan vert, le plan de mobilité, le plan social. Hei gëtt e Projet an ëwwergesat vu private Promoteuren, Hei hu mer eng Commission d'aménagement vum Ministère de l'Intérieur, déi 2004 geschriwwen huet, La Ville de Luxembourg ne devrait pas abandonner à la seule initiative privée la définition de la conception urbanistique. Hei gëtt d'Päerd vun hannen opgesuedelt. Hei gëtt fir d'éischt e massive Projet realiséiert an da baue mer nei Garen, amplaz et ëmgedréit ze maachen. Zweete Punkt, Am Koalitiounsofkommes steet, rapprocher le lieu d'habitation des citoyens de leur lieu de travail. Dee Projet hei huet absolut näischt mat de Leit an der Stad Lëtzebuerg ze dinn. Dat ass e Projet, dee promouvéiert den Trafic transfrontalier, gëtt Lëtzebuerg ausgebaut als e Pôle iwwert d'Grenzen eraus, Da steet do, Le plan directeur Ban de Gasperich comprendra des commerces, des restaurants, des bureaux, des logements. Et sinn haaptsächlech e groussen Centre commercial a Büroen, déi hei gebaut ginn. Et ass festgehalen, dass zum Beispill sougenannte Logements temporaires als Logementer zielen. Wat si Logements temporaires? Dat sinn zum Beispill Hotellen, dat sinn Apart-Hotellen, dat si Logementer fir Studenten, Dat si Logementer fir al Leit, eeler Leit. Dat ass vun der Direction de l'architecte esou akzeptéiert ginn. Da steet am Koalitiounsofkommes, Encourager l'accroissement de la population résidente, surtout au niveau des jeunes familles. Op engem Hearing vum 5.7.2010 huet de Buergermeeschter Paul Helminger deemools gesot,

Zéng Prozent sinn an dem Pacte Logement virgesinn. Do seet zum Beispill och erëm de Här Helminger am Hearing vum 7 5 2010, Les modalités exactes relatives à cette obligation ne sont pas très claires. Elles seront définies dans le cadre de la convention de mise en valeur adressée entre la Ville et le promoteur. Hei setzt sech also vläicht d'Gemeng iwwert dat ewech, wat am Gesetz steet. Soll anscheinend net kloer genuch sinn. Dann steet am Ofkommes, Inciter les citoyens à délaisser davantage la voiture particulière au profit des transports en commun et de la mobilité douce. Wat geschitt? Gëtt déi grouss Voirie entwéckelt, 35 zousätzlech Deplacement, 35.000 zousätzlech Deplacementer pro Dag ginn erwaart, 15.000 eleng fir den Auchan. Den Auchan gesäit 2.800 Parkinge vir op véier Niveauen.

Och erëm den Här Buergermeeschter Helminger virdrun. Bon, den Här Buergermeeschter Helminger ass net méi Buergermeeschter, mä missten elo kucken, ob sech do eppes ännert. D'Zone de verdure, déi virgesinn ass, déi begräift awer elo net nëmme Saachen, déi dem Public öffentlech zougänglech sinn, mä do ass och dran alles, wat bannen an den Häff ass. An deene grousse Buildingen, déi elo do gebaut ginn, do ass virgesinn, doran ze begräifen, den Terrain d'entrainement pour chiens, den Déierenasyl, d'Cité jardinière, dat sinn lauter Terrainen, déi am Fong dem Public net oppe sinn. Also si mer scho vill méi wäit ewech vun deene 25 Prozent iwwerhaapt. Da geet Rieds iwwert améliorer la protection naturelle contre les crues de la Drosbach. Ech hun iech eng Foto hei matbruecht wéi dat ausgesäit wann et gereent huet. Sou gesäit een Terrain aus wann et gereent huet. Ech kann dat och weider rof ginn. Déi Problemer vun der Iwwerschwemmung déi wäerten nach vill méi zouhuelen wat méi zoubetonéiert gëtt. Deen Terrain Logement collectif, sougenannt Wunnen am Park, Deen ass zu engem groussen Deel op deene Zones inondables virgesinn. Da komme mer op d'Fro vun der Nappe phréatique, de Grondwaasserniveau. Also den Interesseveräin vu Gaasperech, deen huet sech ganz vill domatter beschäftegt an do geet Rieds vu Perforation sèche de la nappe phréatique, zum Beispill wann den Auchan seng Cuve do baut, 4 Stäck déif, fir dass kee Waasser soll eralafen. Da gëtt déi Nappe phréatique, da gëtt dee ganze Buedem, dee gëtt opgerappt. An do ass dann Problem, dass grouss Schied a Richtung Nappe phréatique do och entstinn. Et ass e Problem zousätzlech, well hei ganz ënnendrënner Mergel ass, Mergel, dat ass och dat wat am Tunnel Markusbierg occasionéiert ass, regelméisseg wann dat sech vollsaugt, de Buedem vun der Strooss sech hieft. A wa mer an op déi Schichten do kommen, dann ass de Risiko grouss, ebe fir déi Lokalitéit hei, datt et zu enger russescher Roulette kënnt. Also wat ass do als als Risiko hannendrun, deen iwwerhaapt net ze iwwersinn ass, mä et si keng Efforage gemaach ginn an déi Richtung. E lescht puer zousätzlech Punkten, ech si gläich an déi Richtung fäerdeg. Am Koalitiounsaccord do steet, Aménagement la ceinture verte permettant un accès direct des habitants du quartier du aux bancs de Gasperich et Kockelscheier. Hei gëtt en zousätzleche Boulevard geplangt, dee geet vun dem Bathyself erof iwwer Zéisseng bis heihinner an de Rond-point Gluck. A wou ass dann awer ganz kloer, déi Leit, déi hei wunnen, déi sinn ofgetrennt vun deem Terrain ronderëmmer. Lescht Saach, de De Kolleeg David huet dat schonn ugeschwat, Promouvoir la participation des citoyens, élaborer un concept pour renforcer la transparence des délibérations du conseil communal. Wann esou eppes virun de Conseil kënnt, sinn d'Décisioune scho getraff an da gëtt e Vott geholl, Majoritéit géint Oppositioun. Eng ganz Partie Informatioune sinn net accessibel bis dee Moment, wou ofgestëmmt gëtt. Mir hunn dat och elo erlieft. Mir hu versicht, fir Informatiounen zum Beispill ze kréien iwwert den Développement vum Trafic, an dat, déi Informatioune krute mer net. Dat wär en Document de travail interne, och fir aner Informatiounen, zum Beispill zur Voirie gëtt kloer gesot, Wend Iech, wann ech gelift, un de Kommunikatiounsservice vun der Stad Lëtzebuerg. Mir also als eng Partei, déi am Gemengerot vertrueden ass, kréie verweigert Informatiounen iwwert dee Projet. De Syndicat d'initiative, Syndicat d'intérêts locaux, vu Gaasperech huet dat während Joren elo erfuer. En ass systematesch déboutéiert ginn, wann en gär Informatiounen gehat hätt. Mä dat sinn e puer Beispiller, wou Der d'Wierklechkeet mat deem verglach kritt, wéi et am schwaarz op wäiss do steet. Merci.
Gutt, dat wat jo natierlech elo interesséiert, dat ass, elo si mer am Gemengerot, wat soll da elo geschéien? Mir betruechten eis ganz kloer als Virspriecher, als Vertrieder vun de Besoin vun enger ganz vilfälteger Bevëlkerung. D'Vielfalt vun der städtescher Bevëlkerung, op déi brauch ech net ze illustréieren, déi kennt jiddereen. Awer net nëmmen déi vun der Bevëlkerung, mee och vun dem Personal, wat do schafft am Déngscht vun de Bierger. Fir déi Lénk ass eng Gemeng, eng lokal Communautéit, ass am Fong geholl een Uert vu Widderstand géint d'Veraarmung. Et ass een Uert vu Mobiliséierung a vun Aktioun fir Ëmverdeelung Well mir kënnen d'Gemengepolitik net lassléisen aus dem allgemenge Kontext vun deem, wat sech an der Sozialpolitik an iwwerhaapt an der Politik deet. D'Gemeng muss een Uert si fir eis vun der Ëmverdeelung, vu sozialer Gerechtegkeet, Demokratie a Matbestëmmung, Klima an Ëmweltschutz, zesumme wunnen ënnert uerdentleche Bedingungen. Dat sinn nëmmen e puer Themaen, déi weisen, wat d'Wichtegkeet ass, vun deem wat eng Gemeng soll a kann fir d'Bierger maachen. Den David huet et gesot, de Koalitiounsprogramm vun DP, déi gréng fiert weider wéi gehabt mat der Politik vu virdrun, huet awer eng Rei Usätz an déi richteg Richtung, déi awer net ganz konkret sinn. Et sou carrément eng Rei Saachen iwwerholl gi vun deem, wat mir proposéiert hunn, wéi zum Beispill d'Retransmissioun vun de Gemengerotssitzungen, stoung ganz konkret an eisem Programm dann, wéi d'Erfahrung vu Wiesbaden, fir e Kadaster ze maache vun allen Diecher, also vum Daach vun den Haiser, fir ze kucken, wou ee ka Photovoltaik installéieren. fir d'Affichage vu Loftwäerter, vun de Wäerter vun der Loftverschmotzung an der Stad, fir e Klimaplang an esou weider. Also et sinn eng Rei Saachen effektiv iwwerholl ginn. Ob dee Schäfferot awer mat där, wéi den David sot, Politik business as usual kapabel ass dat och ëmzesetzen, ouni seng eege Kontradiktiounen ze schafen, Bleift ofzewaarden. Mee mir wäerten do se fir déi Saachen ze konkretiséieren, fir alles dat wat feelt, an et ass ganz villes wat feelt, fir dat opzefëllen. Ech ginn Iech ee Beispill, d'Participatioun vun de Bierger, stinn am Koalitiounsprogramm véier Sätz. Analyséieren ob et méiglech ass Quartierscomitéen ze maachen. Analyséieren. Esou. Domadder huet een näischt gemaach. Zweetens, d'Quartiersversammlungen, le collège échivenal en tour oder Juncker en tour, oprecht ze halen. Domadder ännert sech iwwerhaapt näischt. Kucken, datt de Gemengerot méi demokrat-, also méi transparent funktionéiert, fir d'Commissions consultatives, déi awer Dunkelkammere sinn, ännert sech fir d'Bierger guer näischt. A Quartiersversammlungen ze organiséieren, wann eng Décisioun soll geholl ginn, fir déi och gutt kënnen ëmzesetzen, ännert näischt um Décisiounsprozess. Also eleng dat Kapitel iwwert d'Participatioun beweist d'Aarmséilegkeet vun deem Programm. Aner Saachen, déi mir virgeschloen hunn, Zukunftsforen ze maachen, Assises sociales, scolaires an esou weider, culturelles, fir Orientéierung ze decidéieren mat den Organisatiounen vun der ziviler Gesellschaft, ass net dra virgesinn. Biergerhaiser ze maachen, wou d'Leit, d'Gemeng, een Uspriechpartner hunn, och vun der Gemeng, wou sech kënnen erëmfannen, och Beweegunge sech kënnen erëmfannen, Raim hunn, ass net virgesinn. Kommunale Referendum, d'Wuert gëtt iwwerhaapt net gebraucht am Koalitiounsprogramm, warscheinlech aus der grousser Angscht, déi se hunn, datt dee leschten, dee sollt gemaach ginn, dee se sécher verluer hätten, datt se deen ofgewiergt hunn an do net ze vill wëllen drop agoen. Biergerhaushalt, wat awer een Thema ass a ganz villen, a ganz ville Koalitiounsofkommessen, Beispillsweis an anere Länner, wou déi Gréng mat dra sënn. Gëtt et als Thema net. Eng Charta vu Biergerrechter hu mer virgeschlo, Ombudsmann, Ombudsfra fir d'Bevëlkerung, wat alles Aspekter sënn, fir ze garantéieren, datt kënnen d'Bierger reell participéieren an agebonne ginn an d'Décisiounen, déi feelen. An dat ass och deen zweete Punkt vun deem, wat mir wäerte maachen par rapport zu all deene Saachen do, ganz konkret Propositionen ze développéieren, wéi dat ka geschéien an de Quartiere par rapport zur Urbaniséierung. De Guy huet d'Beispill gi vum Ban de Gaasperech par rapport zum Wunnen, par rapport zum öffentleche Raum, par rapport zu de Schoulen, par rapport zu de Crèchen. Do muss een an de Quartieren net einfach d'Bevölkerung informéieren, mee eng participativ Politik kënne maachen a mir wäerten am Gemengerot ganz konkret Propositionen dozou maachen, awer net nëmmen an de Quartieren, et gëllt och Orientéierungen ze huelen insgesamt. Komm mer huelen de Plan d'aménagement général, dee lo soll fäerdeg gemaach ginn. Normalerweis ären ee Plan d'aménagement général mécht, ass virgesinn, datt wat héich emol strategesch Orientéierungen geholl ginn, wéi ee virgëtt par rapport zu der Raumplanung, par rapport zu der Ëmwelt, par rapport zum Wunnen, par rapport zu der Mobilitéit an esou weider. Normal wier, datt een déi strategesch Orientéierunge mat der Bevëlkerung zesumme géing opstellen, ass net vum Gesetz virgesinn an ass och net vun der Koalitioun virgesinn. Och do ronderëm wäerte mer konkret Propositioune maachen. An dat ass sécherlech net deen eenzege Beräich, wou et drëm geet, fir dat ze konkretiséieren, wat hei usteet fir d'Zukunft, dat nämmlechtm dem Beräich Ekologie, Energie, Wunnen an esou weider an esou fort. Een anere Punkt, deen David och ugeschnidden huet, deen eis immens wichteg ass, dat sinn nieft de Rechter vun der Bevëlkerung, vun de Bierger, fir mat ze schwätzen, mat ze decidéieren, ass och d'Rechter vun den Oppositionsconseilleren am Gemengerot. Mir hu schonn déi Particularitéit, datt am Gemengerot d'Exekutiv mat dran ass. D'Exekutiv, de Schäfferot, ass Member vum Gemengerot, decidéiert also och legislativ mat, wat do geschitt. Dat ass net wéi bei der Chamber, wou dat kloer getrennt ass, wou et e Gemengerot huet, deen decidéiert, wat d'Regierung ze maachen huet, oder eng Majoritéit, méi éins, déi decidéiert, wat d'Regierung ze maachen huet. Mee hei sinn se ënner. mat dran. Ëmsou méi wichteg ass et, datt wierklech an deem Gemengerot reell Décisiounsprozesser méiglech sënn. A mir gi jo och dervun aus, datt de Koalitiounsprogramm, datt dat elo net e Kachbuch ass, fir ze wësse wat ee muer an iwwermuer mécht an domadder de Gemengerat ofgeschaaft huet, mee datt d'Gestaltung vun deem an doriwwer eraus muss am Gemengerot geschéien. Mee da muss een dem Gemengerot och déi Mëttelen zur Verfügung stellen, fir dat ze maachen. datt dat ee reellt Entscheedungsgremium gëtt, wat transparent funktionéiert, amplaz datt de Gemengerot eppes ass, wou d'Bierger musse roden, wat d'Gemeng mécht, oder d'Gemengeréitsmemberen iwwerhaapt emol musse roden, wat de Schäfferot mécht. Dat geet bis zu, bis, dat gehéiert, dozou gehéiert och d'Zougänglechkeet vun den internen Dokumenter, wat de Guy virdrun um Beispill Ban de Gaspech, dat ass e generelle Problem, deen d'Gemengeréit ëmmer hunn, Zougänglechkeet vun internen Dokumenter, dat gehéiert, dat, dozou gehéiert och d'Fonctionnement vun de Gemengerotskommissiounen, mee net nëmmen, datt d'Gemengeréit selwer do méi duerchgesinn, mee datt zum Beispill och d'zivil Gesellschaft, d'Organisatioune vun der ziviller Gesellschaft kënnen an de consultative Gemengeréitskommissiounen participéieren. Alles dat ass net virgesinn. Mir mengen och, Ech wëll dat ënnersträichen, wat den David gesot huet, datt eng Organisatioun oder Gemengeréit, déi 1.000 Lëschtestëmme kritt hunn, déi nach eng Kéier 1.500 bis 2.700 Eenzelstëmme kritt huet, den David an ech, datt déi ronn 2.500 Bierger, datt déi mussen d'Recht hunn, fir hir Gemengerot ze consultéieren an der Gemeng. An dofir betoune mer nach eng Kéier dat, wat mer och schonn am Wahlprogramm geschriwwen hunn, nämlech datt d'Oppositionsparteien Raimlechkeeten, Büroen am Gemengenhaus musse kënne kréien, wou se accessibel sinn, esou wéi mir och eis musse Moyen, wäerte Moyene gi fir och op aner Weis accessibel ze sinn, iwwer Internet, wou mer um Site vum Internet vun der Sektioun Lëtzebuerg eng Rubrik Gemengerot wäerte maachen, wou mer Lafend Berichte wäerten iwwer dat wat am Gemengerot geschitt a mir als Initiativen huelen als déi Lénk, esouwéi den David an ech och wäerten ee Blog maachen, wou mer kënnen och zu ganz prezise Saache Positioun huelen. Mee dat wat wesentlech ass an deem Ganze fir eis, dat ass deen, dat wat am Gemengerot entscheet gëtt, gëtt net haaptsächlech am Gemengerot entscheet, dat gëtt haaptsächlech och dobaussen entscheet. Nëmme wann den Drock vun de Bierger do ass, nëmme wann ausserhalb vum Gemengerot eppes geschitt, wäert am Gemengerot dat geschéien, wat muss geschéien. An dat stëmmt net nëmme fir d'Bierger, dat stëmmt och fir eis als Organisatioun. Mir wäerten absolut net de Schwéierpunkt dorobber leeën, fir eis am Gemengerot op dat ze beschränken, wat an der Sitzung geschitt. Mir wäerte ganz kloer e Schwéierpunkt leeën op dat, wat zwëschenduerch geschitt. An ech mengen, do hu mer d'Chance, fir kënnen op relativ vill qualifizéiert Leit an eiser Organisatioun, och doriwwer eraus, zréckzegräifen, déi ganz konkret, an ech mengen, dat ass dat, wat wichteg ass an enger Gemengerotspolitik, déi ganz konkret Virschléi, Alternative wäerten ausschaffen an net nëmme just kritiséieren, mee ganz konkret Propositione wäerte maachen zu den eenzelnen Themen, zu der Demokratie, zu der Ekologie, zum Wunnen, an esou weider. Mir wäerten och higoen, mir wäerten déi Virschléi konkretiséieren duerch Campagnen, duerch Spriecher, thematisch Spriecher, wou dann och, am Géigesaz zum jëtzegen, zu dem Resultat vun de Wahlen, och Frae wäerten derbäi sinn, well mir hunn d'Chance, fir kënnen op vill Fraen zrëckzegräifen, déi wierklech spezialiséiert och sinn an eng ganz Rei Gebidder, déi elo net gewielt gi sinn, mee wou mer hoffen, datt an där Hinsicht och, Een Ugläichungsprozess kënnt ënner anerem duerch datt mer déi ganz kloer an dat mat abannen, wat mir als Lénk wäerten an Zukunft do proposéiere maachen ausserhalb vun de Gemengerot, sou wéi mer och wëllen eis Verfügbarkeet an Entrevue fir Beweegunge fir eenzel Bierger garantéieren. An da vläicht nach ee lescht Wuert, dat ass dat, datt déi Lénk Gemengeréit, net nëmmen déi vun der Stad, mee och doriwwer eraus, sech eng Plattform ginn hunn, ech mengen dat hu mer um leschte Freideg hu mer do déi éischt Sitzung gehat, eng Plattform vu lénke Gemengeconseillen, dat se siwe Conseillen a Proporz-Gemengen, dat sinn der zwéin a Majorzgemengen, dat sinn awer och déi, déi rotéieren nach eng Kéier, mindestens siwe Leit, fir een Erfahrungsaustausch ze maachen, fir och thematesch Klärungen ze maachen, déi wichteg sinn, fir och Initiativen ze huelen, beispillsweis ronderëm, Wat ass da elo dat, dee berühmte Budget participatif? Wéi soll dat konkret funktionéieren, fir och do ganz konkret Propositionen elo wahrscheinlech am Dezember, et gëtt zwar enk mat der Zäit, mee fir am Dezember awer schonn dat unzegoen, fir och do konkret Propositionen ze maachen, bis hin zu Froe vu Gemengefinanzen, well wann een de Koalitionsprogramm kuckt, dee geet aus, Fir ze soen, vu que dass mer net vill hunn, muss mer vill spueren. D'Fro vun de Recettë gëtt guer net gestallt. Dat heescht, déi eigentlech Fro vun der Ëmverdeelung, bei där d'Gemengen och eng Roll ze spillen hunn, ass net opgeworf. An d'Plattform vun de lénke Gemengeconseillen erlaabt äis och, fir déi eng oder aner Initiativ via Chamber ze huelen, respektiv soss nationale Campagnen, Mobiliséierungen, déi déi Lénk souwisou gewinnt ass, ausserhalb vun den Institutiounen ze maachen.